Baibal ca hmunhnih ah ka rak rel lai. A hmasatnak hi Isaiah dal sawm nga le dal thum caang sarihnak kha a hmasat ah ka rak rel lai. Isaiah dal sawm nga le dal thum caang sarihnak fakpi in an hrem. Asinain dai tein aa in ko. Bia kaa khat hmanh a chim lo. Thah awkah an kalpimi tuufa bantuk le A hmul meh awkah an hruaimi tuu bantukin awnau lo tein a um. Fakpi in an hrem, asinain dai tein aa in ko. Bia kaa khat hmanh a chim lo. Thah awkah an kalpimi tuufa bantuk le a hmul meh awkah an hruaimi tuu bantukin awnau lo tein a um. Mathai dal kul le dal ruk, caang sawmthum le caang kua in a tanglei ka duhnak zawn kha ka rak rel lai. Hmailei ah khin tlawmpal a va kal i vawlei ah a bok i ka pa a si khawh ahcun hi hrai hi ka ṭhialpiak ko, sihmanhsehlaw keimah duhmi cu si hlah seh, nangmah duhmi tu si ko seh, tiah thla a cam. Cun Jesuh cu a va kal ṭhan i, Ka Pa, hi hrai hi din loin hrial khawh a si lo ahcun nangmah duhnak bangin si ko seh, tiah thla a cam. Jesuh nih cun a kaltak ṭhan hna i a voi thumnak thla a cam ṭhan. A chimcia kha a chim ṭhan. Kan relmi Cathiang Bawipa nih a thanthlo kan chuahpiak ko seh. Amen. A sunglawi tukmi ni le caan a kan phaktertu kan Pathian a min thiang thangṭhat si ko seh. Kei zong a sunglawi tukmi caan chungah atu bantukin caanṭha ka hmuh ca tampi kai lawm. Pathian nih zeitluk in dah a kan dawt ti kha hitihin a langhter. Zeihmanh a tuah kho lomi kan si ko lioah khan cu caan thengte ah cun miṭhalo mi hna kan caah Khrih cu a thi tiah Rom dal nga caangruknak ah a kan chimh. Pathian nih zeitluk in dah a kan dawt ti kha hitihin a langhter. Zeihmanh a tuah kho lomi kan si ko lio ah cu caan thengte ah cun miṭhalo mi hna kan caah Khrih cu a thi a ti. Miṭha mi hna ca a si loh. Zeihmanh a tuah kho lomi kan si ko lio ah khan Pathian nih cun zeitluk in dah a kan dawt ti kha a Fapa ngaihchun pek in kan nunnak ah a langhtermi a si. Efesa dal khat cang sarihnak ah Khrih thihnak nih kannih cu a kan luatter a ti. Cucu kan sualnak kha ngaihthiam kan si tinak a si. Efesa dal khat cang sarihnak ah Khrih thihnak nih kannih cu a kan luatter. Cucu kan sualnak kha ngaihthiam kan si tinak a si a ti. Sualnak sal nih a ṭem ṭawnmi kannih kha luatter awkah, kan sual leiba vialte kha champiak awkah kanmah canai ah Bawipa Jesuh Khrih cu Kalvari vailamtahnak ah a thi. Cucu tuanbia sasawh a si lo. Na nunnak ah kan nunnak ah kan Bawipa Jesuh Khrih nih a kan tuahpiak taktakmi cu a si. Kolos dal nih cang hleilinak kan zoh si ahcun kan sual leiba ṭialnak ca cu a chungah a ummi upadi vialte he khan a hrawh dih cang a ti. Jesuh Khrih vailamtahnak cung i khenhchih a sinak thawngin kan sual leiba vialte a chung i a ummi upadi vialte kanmah dawntu si ti lo dingin Jesuh Khrih nih a kan hrawhpiak dih, a kan hlohpiak dih. Kan sual leiba vialte hi kan Bawipa Jesuh Khrih nih a kan champiak dih. Sualnak leiba kan ngeihmi vialte chungin Jesuh Khrih nih a kan luatter.

Kan ca nunnak pek tiangin a kan dawtu Jesuh Khrih nih hin a kan khamh tikah a fawimi lam ai thim lo. Phiatlan lam ai thim bal lo. Mathai dal kul le dal ruk cang sawmnga le cang kua in a tanglei kan rel thluahmah si ahcun sualnak a ngei lomi kan Bawipa Jesuh Khrih kha tlangbawi hna le biaceihtu hna nih a sual an kawl an hmu lo. Lihchimmi tette tampi an ra i Jesuh Khrih kha a sual an kawl an hmu lo. Pilat zong nih a sual a kawl i a hmu lo. Jesuh Khrih nih cun sual a phunphun an puhnak kha let lo tein dai tein a in ko. Ralkap hna nih an chuihnak le an bengnak le cil an chaknak le an nehsawh thlanglamnak vialte kha kan Bawipa Jesuh Khrih nih dai tein a in dih ko. Miphal mi hna nih thinghmui hna nih thiannak an hmuh khawh nakhnga ding caah cun a kut a sam i a tawngtu Bawipa Jesuh Khrih nih amah luatnak hnga ding caah cun a kut a samh hrimhrim lo. Mithingmui hna nih miphar hna nih thiannak an hmuh khawhnak dingah cun Bawipa Jesuh Khrih nih a kut kha a samh i a rak tongh hna na tein amah luatnak hnga ding caah cun dai tein a um ko. Mizeng mi cu a bia ka khat in damnak a rak pek ko hna. Mitcaw mi hna zong khuamuh ṭhannak a pek hna i khuachia khuavang nih a tuahmi hna zong a bia ka khat in damnak a pek hna. Mithi hna zong nih a bia kaa khat in thawhṭhannak an rak hmuh. Rawlṭam tihalmi hna a hmuh hna tikah khuaruahhar hmelchunhnak a rak tuah i khimnak a petu kan Bawipa Jesuh Khrih nih amah pumpak luatnak ding caah cun zeihmanh a tuah lo dai tein aa in ko. Phung ning tein thah awk a simi minu, a sual lioah an tlaihmi minu nih luatnak a hmuh khawh nakhnga ding caah cun kan Bawipa Jesuh Khrih kha bia a rak chim i ka sual bal lo a timi nih chep hmasa u tiah a rak ti na tein amah pumpak luatnak hnga ding caah cun zei bia hmanh a chim lo da tein aa in ko. Kan Bawipa Jesuh Khrih vel cu nan hngalh. A rum nain sifak ah a cang. A sifahnak chungin nannih kha rumter an duh hna caah a si tiah mithiang Paul nih Korinth cakuat pahnihnak dal riat cangkuanak ah a kan chimh. Kan Bawipa Jesuh Khrih vel cu nan hngalh ko. A rum nain kanmah caah sifahnak a ing. Cu a sifahnak chungin kanmah kha rumternak chungah kan phakpi. Isaiah dal sawmnga le dal thum caang sarihnak ah fak piin an hrem, asinain dai tein aa in ko. A hmulmi awkah an kalpimi tuu bantuk le thah awkah an kalpimi tuu bantukin dai tein a um ko. Bia kaa khat hmanh a chim lo. Unau lo tein a um. Ahohmanh nih an tong duh lomi hna miphar hna caah cun a kut a samh nain amah caah a samh lo. A zaw a fak a dam lomi hna nih damnak an hmuh khawh nakhnga ding caah bia rak chim i phungning tein thah awk tiah bia an ceih cangmi hna luatnak ding caah cun bia a rak chim i a ṭam a halmi hna caah cun khuaruah a har hmelchunhnak a rak tuahmi kan Bawipa Jesuh Khrih nih hin nangmah le keimah khamnak kan hmuh khawh nakhnga ding caah cun sifahnak le harsatnak vialte kha kan caah dai tein a in ko ti hi a pakhatnak ah kan nunnak ah tuchun zongah hngal ṭhan rih hna u sih. A pa duhnak kha thih tiangin vailam cung thihnak tiang zul in a pa duhnak nawlngeihnak lam kha thih tiangin a zulh vailam cung thihnak kha tiah Filipi dal hnih caang riatnak ah mithiang paul nih a kan chimh. Kesma ni dum chungah khan a thlan kha thidor bantukin a tla. A pa duhnak kha zeidah a si hnga tiah a pa nawlngeihnak a pa duhnak kha a thlan kha thidor bantukin a tlak tiangin a pa duhnak kha zeidah a si ti kha a kawl. Amah duhnak kha zeitik hmanh ah a hmaisatter bal lo. A pa nawlngaihnak kha thih tiang vailam cung thihnak tiang a zulmi kan Bawipa Jesuh Khrih kan khamhtu kan Pathian a si. Pathian ral a simi kannih kha Pathian hawi ah a kan thlen. A ral a simi kannih kha Jesuh Khrih thihnak thawngin Pathian hawi ah a kan thlen. Rom dal nga cang hranak kan rel a si ahcun fiang tein kan hmuh khawh. Thihnak a simi sualnak sal in a kan luatter i dinnak chungah a kan luhpi, a dinnak a kan hrawmh i dinnak sal a kan siter. Sualnak sal chungin a kan chuah i dinnak sal a kan siter. Rom dal ruk caang hleiriatnak. sualnak sal in a kan chuah i dinnak sal ah a kan luhpi a dinnak le a thiannak vialte kha a kan hrawmh ramdangmi le khual dirhmun in pathian innchungkhar pathian rocotu fanu fapa kan nunnak kha a kan thlen piak efesa dal hnih cang hlei kua kan rel ahcun kan hmuh Khual le ralzaam dirhmun in kan dirnak chungin Pathian fa rocotu fanu fapa dirhmun ah Jesuh Khrih thihnak nih a kan thlenpiak. Thleidannak puanzar vialte a kan thlehpiak dih cang. Jesuh Khrih Kalvari vailam tahnak cung i a thihnak thawngin Jerusalem biakinn chung thleidannak puanzar cu a cungin a tang tiang thleidannak puanzar vialte a tlek dih. Judah mi le Jentail mi hna karlak ah thleidannak vanpang cu amah a pum hrimhrim in a kan hrawhpiak tiah Efesa dal nih caang hleilinak a kan chim. Thleidannak puanzar vialte Jesuh Khrih nih a kan thlehpiak dih. Minung balte nih hin voi tampi zar ṭhan kan timh tawn. Jesuh Khrih thihnak ruangah thleidannak vanpang vialte ral a kan sitertu vanpang vialte a pum hrimhrim in a kan hrawhpiak dih cang. Minung tu nih hin thleidannak puanzar he zar ṭhan kan timh tawn. Jesuh Khrih nih Kalvari vai lamtahnak cungah a thleh dih cangmi a si ti kha kan nunnak ah kan hngalh ṭhan ding a biapi tuk. Nunnak pek in a kan tlanhtu kan Bawipa Jesuh Khrih nih hin Nangmah le keimah nih khamnak kan hmuh khawh nakhnga ding caah hin a fawimi lam ai thim bal lo. Dai tein thihnak lam a fak bikmi Kalvari vai lam tahnak thihnak kha ai thim. Cu in cun fa dirhmun ah a kan phakter i rocotu dirhmun ah a kan phakpi i thleidannak vanpang vialte a kan bohpiak dih i a sualmi kha thiam a kan coter ti hi kan nunnak ah a thar in kan hngalh ṭhan ding a biapi tuk cu nunnak pek tiangin a kan dawtu Jesuh Khrih nih hin kannih vialte caah zei nawlbia dah a kan pek ṭhan Johan dal hlei thum cang sawm thum le cang linak ah keimah nih kan dawt hna bantukin pakhat le pakhat i daw tiah nawl biathar a kan pek nunnak pek tiangin a kan tawtu Jesuh Khrih nih hin nawl biathar a kan pek keimah nih kan dawt hna bantuk tein pakhat le pakhat i daw a ti nan ka dawt ahcun ka nawlbia kha nan ngaih hna lai a ti Rethei le thilritmi vialte hna ka sinah ra u, dinhnak kha kan pek hna lai. Kei cu nunnem le mitoidor ka si caah ka nawl hi i cawn ve u. Cun dinhnak kha nan hmuh lai, a ti. Kei cu nunnem le mitoidor ka si caah ka nawl hi i cawn ve u. Cun dinhnak kha nan hmuh lai, tiah a ti. Nunnak pek tiangin a kan dawtu Jesuh Khrih nih nawlbia thar a kan pek. Cucu keimah nih kan dawt hna bantukin pakhat le pakhat i daw u a ti. Nan ka dawt a si ahcun ka nawlbia kha nan ngaih hna lai tiah a kan ti. Nangmah le keimah nih khamhnak lam kan hmuh khawh nakhnga a fak bikmi thihnak temtuarnak vialte kha dai tein a in ko ti hi tuzan lei caan ah thazaang lak ṭi ding kan sawm hna a ṭhami um ahcun Bawipa nih thlo kan chuahpiak ko seh.